Yekîneyên Parastina Gelî YPG ya mala şer û pevçûnên pazdeh rojên borî li kantona Cizîrê belav dike û li gorê wê di heyama pazdeh rojên borî de du sed û bîst û yek gund ji destê tûrîstin DAIŞ'an hatine rizgarkirin û pênc sed û sî û du tûrîstin DAIŞ jî hatine kuştin. Encamên hemleya Gogê Şeşê Gulanê dest pê kir. Fermandariya YPG di kongirekî çapemeniyê de encamê hemleya rizgarkirina başûrê kantona Cezîrê ragihand. Berdevkê fermî yê YPG Rêdûr Xelîl li bajarokê Til Temir ji çapemeniyê re da xuyanî ku di encama hemleya bi navê Şehîd Robar li başûrê bajarê Serêkaniyê û Til Temir li ser dema pazdeh rojan hezar û sed kîlometr çarkoşa hat rizgarkirin û pênc sed û sî û du çekdarên DAIŞ'ê hatine kuştin. Di vê operasyona hanê de cografiya mezin hate bidestxistin bi qasî hezar û sed kîlometr çargoşe yanî hezar û sed kîlometr mureba. Di nava wê de du sed û bîst û yek gund, ji nava van du sed û bîst û yek gunda bîst û pênc gundê yê gelê me yê Aşûrî Gogilser kêleka çemê Xabûrê bû, temamî hatin rizgarkirin. Kuştiyên DAIŞ'ê ê ku hatin tesbîtkirin di vê operasyona Hanê de heta nihanka pênc sed û sî û du kuştiyê DAIŞ'ê hene. Ji nava wan sed û çel û şeş cenazeyên çeteyên DAIŞ'ê di destê Yekîneyên Parastina Gel, YPG, de ye. Xelîl da zanîn ku çekdarên DAIŞ'ê ji ber şikandina wan, bêhtirî şeş hezar mayîn li gund û deverên ku rizgar kirine çandine û bang li rêxistinên navnetewiyê pispor di rakirina mayînan de kir ku alîkariyê di rakirina van mayînan de bikin. Wek ku Yekîneyên Parastina Gel, YPG, ji bo saziyên navnetewî ê ku bi taybetî bi xebatên rakirina mayîna re mijûl dibin em bi wan re ketine têkiliyê de. Feqet heta niha ka tu encam jê nehatiye derxistin em hêvî dikin ku di demê pêş de encamek jê bê derxistin. Di heman demê de di riya ragihanirê careke dîtir ji bo van saziyên navnetewî ê gong bi mayîna re mijûl dibin. Berê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê bi taybetî kantona Cezîrê ev herêmên Çiyayê Kezwan û Çemê Xabûr ku herî dawî hatine rizgarkirin ji bo paqijkirina van herêma ji mayîna ji ber ku îmkan û derfetekî pir mezin Xelîl daxuyaniya xwe de spasiya hêzê koalîsyona navnetewî kir li ser alîkariya wan di vê hemleyê de, her wiha ne şandina çekan ji bo YPG ji aliyê van hêzan ve rexne kir. Ji bo alîkariya hêzên tehalufa navnetewî alîkariyekî berbiçav ya baş çêbû, wekû Yekîneyên Parastina Gel bêguman em spasiya xwe ji bo wan destnîşan dikin. Diyar dikin ha qet di vir de nuqteyeke dîtir jî heye. Îro rojekî ne yên parastina herî hêz a berî rêxistina terorîst ya DAIŞ'ê dikare rafî bigire, erd bikire, bi dest bixîne. Li rixmî vê yekê jî tehalifa navnetewî û hêzên Ewropa û Amerîka çek û sîleh û teqemenî ji bo her kesî pêşkêş dikin, alîkarî didin feqet ji bo yekî ne yên parastina gel YPG'ê nadin. Ev aya nuqteyekî pêwîste bêrexne kirin. Endamê Fermandariya YPG'ê Rêdûr Xelîl di dawiya daxuyaniya xwe de ragihand ku ew ê berdewam bin di hemleya xwe de heta rizgarkirina hemû herêma di navbera kantona Cezîrê û Kobanê de. Rêber Cezîrî KNN, Til Temir. Rêzdarên hêja dem in borî dan û çatin pêşkêş kirin, xatira.